Ýagşy bilen sizi güldürýän Azat Ataýew. Sen näme diýip gürlediň Ýagşy seň sözüňe ynanyp seň bilen işläp başlady.
Ýagşydan wara biz öň toýda duşýadyk. Eki. Ýöne bir gün ýagşy Elis Productiona men Turana saçma bolýan. Turan aýdymçam bolup gitmeýin bu wagt. Öň öň parykmaýardy ony ýöne. Ine şoňa saçma bolýan ol ýagşy girdi. Ondan ýagşy girdi-de salamlaşdyk aýdyp ol. Agam özüm töleýän näme çykýan bolsa Turana birje anekdot aýt diýdi. Menem şo paltony etip berdim, ýaş paltoly gelýär. Aýdýan. Onuň o o paltony indi ony maňa Bahar goja edip berýär. Ondan şony edip berdim, ýagşy içi gyrly-da, am düşürildi ýa. Menem, Eý, düşüriber diýdim, arkaýyn. Ýok, özüňem düş diýýär, ýa, özüň. Şu aýdyp berişiň ýaly düşüp biljekmi? Eý, bolýar-a, ýagşy, işim kän-ä diýdim. Ýok, düş. Düşdük, olam ýaly. Soňam men özüm aýtdym, ýagşy, men ýazýandyryn diýdim. Dogry men ýa teatrlary ýazýaryn da men. Onuň Ýa onuň ýazdym ol ýaşy neme wideoňyz bardyr başlyk bolup oýnaýan men. Tuarekde, tuarekde gelip onam meň woditelim bolýardy. Şony ýazyp ýaşa berdim ýa düşürdik gör. Ondan soň palçy gitdi. Palçyň birinji öni gitdi, şony gitdi. Şondan soň birhili birden gitdi-de şu. Şu näme-de, ne men bardym ýaňşyň ýanyna, ne ol meň ýanyma gelip, Azat, indi şuny ýaly. Birhili şu bir anekdot bilen birden gitdi-de şol. Birhili. Şol anekdody aýtdyň, halas. Kapelleşdi şol.
Şol kapelleşip gitdi. Ýöne diýjek bolýanym, sen birazjyk rus, rock toýlary, şon ýaly zatlar alyp barýaň. Gönümel türkmen toýlaryny kän alyp barmalysyň-da. Ýok, Beki, men o wagtlar eýýäm türkmen toýuň polny içine giren. Şeýlemi? Hawa. Ýöne siz ýene-de şu köp kişide bäş ýyldaky öňki bolan alada zat ýok. Soňky üç ýylyň içinde meniň ýüzde segsen toýlam türkmen toýlar, gapy toýlar. Şu näçe alada türkmençesi pes diýselerem gapy toýlara gidýän men. Hä.
Näçe dil bilýäň? Arassa üç dilde gürleýän. Ene dilimden başga arassa ors, türkmen, iňlisi suw içen ýaly gürleýän, ýazýan, düşündirýän.
Ors, türk, türkmen, iňlis. Ýok, iňlis.
Ors, türk, iňlis. Galanam hytaý azajyk. Galam hili. Äý ony menem bilýän. Aziýada-da bilýän kola şou sowdum. Sowdum. Hawa, şonda äý sesiň gyrlyp gidýär iňlisçe gürläp ýene edip. Kola bilen kontrakt edip etdim ýa Aziýada-da. Ýok, kola
Garaz men Polimexden işleşýärdim, alyp baryjysym onuň. Onuň Polimex kola aýdýar, kola şo koka-kola Aziýada geçiriljek döwri koka-kola aýdýar, siziň şu Türkmenistanda üç dilde bilýän bam diýýär. Polimexim srazu ka gys meni hödürleýär. Göni. Azat Ataýew diýýär. Onda şolar maňa jaň edýär. Uje koka-kola türkden maňa jaň gelýär. Hakydan gowy döwürler. Gowy geçdi şol. Şony men Bir käwagt bir ýatlaýan gowy günler bolýar. Gowy edil on ýedinji ýyl ýalpyldap duran ýurdumyz bir dünýä tanadan bir ýyllaň biri bolupdy. Gowy ýyllaň biri bolupdy hakykatdan. Men şony rolik düşürip ýördüm mundan şonda gördümlaý seni. Gowy men ýer bilen nan gidýän-de, söwda edip gidýän-de, ýatmagy-da ýatjagym şonda. Sesiň gyrlyk gidip, ýene-de iňlisçe gürläp, be, Azat. Maýmyz diýýän. Oma sen birazjyk orsrak toýlar edip barýarsyň. Ana şo wagt orsrakdym men. Hawa, şo diýýän-ä, şondan diýen, kän türkmen toýlaryny. Hawa-hawa, şo wagt orsrakdym. Hawa. Toýa haçan başladyň? Ho, belki on iki ýyl, on ýyl pesindenem bolandyr. Birinji toýa baran, birinji toýuň ýadyňa düşenmi? Ýadyma düşýä.
Olam neýme toýdy? Sünnet toýdy. Eý, şonda-da men utanip gitdim-de. Şo wagt şo toýy görýän-de käwagt, öz ýady galypdy. Eý, şuny men nädip çagyrdylarka diýip otyryn. Sünnet toýda näme bolsaýdy? Ýok, sünnet toýy men şo
türkmençe hem pes. Onuň goşgy aýdyşym zadam olam bir pesdi. Ýöne Näme goşgy aýtdyň sünnet toýda? E, birine bir ýerde goşgy okadym, o gazetden bir žurnaldan, şonda öwrenip ýa tutup, onam sapynyp zaýady, aý-waý. Ony ýöne Şonda belki men biraz düşündim. Edil bir bir sagatdan soň Esen tanyş bolup başladym-da. Bar bilen degişip. Ana meň degişme häsiýetim bar eken şonda. Şonda özüň açyp. Hä, o men aýtdym, hä, boldy men diýip. Degişme häsiýetim bar, şoň bilen men giderin diýdim. Şu ssenariýa ýazmak, ýene etmek şu ukybyň haçan özüňde, hä, mende bardyr diýip nemes. Birinji
Ssenariýa ýazma ukybyň bilýän ýanyma düşýä. Türkmen türk mekdepde okaýarkam. Onda şonda bir gysgajyk sahnalar ýazardym-da. Klasyň arasynda bir skeçler bolýardy. Şonda ondan soň, ondan soň dogry maý diýen kakam ejeme men indi artist boljak diýen bolan ka ejem kama diýdi. Ýok sen diplomat bol, iňlis dilini gurle. Ýa men indi Şony ýaly edip neme diýýär? Ýöne birinji meň ssenari ýazyş nimämi açan Türkmenistanyň atly artisti Döwlet Berdiýew. Döwlet Berdiýew şol şol şonda men birinji ssenari şoňa beremde ol aýtdy. Eý sen ýazýaň eý diýdi. Ondan ikinji ýana uje ýagyş doly ýagşy Belli däl snanýer ýazyşyny. Hum.
Haýsy okuw jaýy gutardyň sen? Türkmen türk.
Men ýokuryny däl ýok ýok ýok. Türkmen türk mekdep. Men ýörite ýok ýörite orta meňki. Ýörite orta. Kursam diýip düşünmeli däl. Käbiri kurs diýip düşünýär. Kurs däl üç dört aýlyk. Mekdep dört ýyl mekdep. Ýagşy bilen birinji wideoň şol paltoda hä? Palto. Şu paltony gördüm hä. Gördüm dänim. Eý, diýdim, Azat näme işleýär-ä, ýaşyň kämil diýdim. Gelmegi diýdi.
Hawa. Eý, bu diýdim, be, bir hili gelişdirmejegem boldy. Hawa-hawa-hawa-hawa-hawa. Hemmeksem şeýle kabul edendir. Seýret, käbiri kä neme garnyşdyrmaýar, sözüň agzyna garnyşdyrmaýar içinden jaň edip. Eý, Azat, sen düşdüňmi-ä onda? Hawa. Indi-ä başgaçalar aýdýar. Biri kä nädýär, Aý, Azat, bol-a, öz ýoluňdan bersene-dä, ýok-la, gelişenok diýýär. Şu gelişdirmedik kän boldy. Aýt. Indi şu wagt hawa indi başgaça. Indi şu wagt seret terezä oklasak. Sen indi ýagşydanam öň toýa gidip ýörsüň, ondan öň toýlara alyp baryp ýörsüň. Indi öz özüň şu sungat sistemada abraýly diýip hasaplaýas. Alýas şeý diýip alýas. Indi ýagşy senden soň başlady diýýäs. Indi şu wagt ýagşy bilen işleşip başladyň welin şeýle terezä oklap göreli. Sen ýagşyny galdyrdyňmy, ýa ýagşy seni. Şu soragy. Galdyrdyňmy däli abraý hatyny. Şu soragy men wara näçe kişiden eşitdim däbi ýakalanýan näçe kişiden tik tokda aý imoda şony ýazýanlar da. Ýagşy meni ssenarist režissýor hökmünde tanatdy. Meniň wideonam Meniň ýazan ssenariýam Ýagşyny hasam metdeden, galdyrdy diýemok, noldan. Ýok, Ýagşyň abraýy öňem-a, öňem güýçli Ýagşy Gurşunow. Meň wideolam, meniň abraý, nemedem, ssenariýlam onuň abraýyny hasam beter göterdi. Ýagşyň özem aýtdy, Azat, sen meň stilimi üýtgetdiň diýip. Sebäbi men Ýagşa aýtdym, Ýagşy, birinjiden-ä bir obrazda durmaly däl diýdim. Bir obrazda çykmaly her hili obraz degeli bir gün gökden bir gün aňyrdan eýleden beýleden alaly diýdim onuň görýänsiňä beky hemme wideolar üýtgeşikdir bir birine meňzeýän wideo ýokdur onuň şu ýagşy şony kabul etdi ýagşa ullakan sag bolun aýtmak isleýän zadym ol kabul etdi men ýagşy men ýagşo men senden köp bilýän diýmedi bu raz sen şuny şeýdip görýäňdä maňa boldy doly maňa erkinlik berdi I onuň gapylaşdyk. Aman geldi. Aman, aman ene gele bir ýerden. Bir gezek aman gelende bar-a men şol haýýat suw bardyr, suwuň riklamady bar-a. Şonda men Myrat bilen ýan boldum. Şol Myrat bilen öňem boldy. Ine ýagşy maňa aýdýar, Aman ile Myrat bolnok, aman ile diýdi. Kim aman? Ine, pyrana düşündirdi, ýaşurak adam. Eý, ýaş, sen nirä? Eý, dur-ow diýende. Ýok, ine, şu gelýä, gelýä. E, gelýä. Indi şol bokurdakda düşüp-de. Gelýä, aman, gelýär. Uly adam, ýüzem agyr. Eý, waý. Indi özem ýagşam aýdýan, halypamdyr, näçe ýylyň artistidir. Eý, waý. Indi näme etjek? Sen ssenariýada başga görnüp dur, başga bir oýna oýnap otur.

Indi şu wagt toýa zada barýaň-a, mysal üçin, ýa köpçülige barýaň, seni indi Azat Ataýew diýip tanaýarlarmy ýa Ýagşyň ýanyndaky diýip tanaýarlar? Gowy sorag.
Meni öň tamada şoumen diýip tanaýanlar, hä, bar. Ýöne ýaňky diýşim ýaly, Ýagşy meni has hem tanatdy, meni başgaça bir formatda, olam meni açdy bu diýä. Edil meniň açyşym ýaly o menem açdy. Onuň şu wagta indi bölündi biri tamada şoumen, azat şoumen, biri aýdýar ýagşyň ýanyndaky, biri indi super bäbek. Bäbek. Super bäbek gelersi entek. Hawa, şony şeýdip tanýarlar-da. Indi her kim bir aýyp tanýar. Indi diýjek bolýan, biz ine men köplenç köp ýere barýan bolýyn. Mysal üçin Beki däde zat diýip tanýardy. Köpüsem, Hä, ýagşyň ýanynda görýärdim diýýärdi-ä maňa, meni diýýän. Ýok, Beki.
Sen öňem Beki. Ýa indi diýjek bolýan, saňa, senem tanamaýan, hä, ýagşyň ýanyndaky dämi-aý diýerlermi diýjek bolýan-da. Ba, şony diýenlerim ba.
Bir ýerde gördüm aýam seni. Ýe, gowja seret diýen, bir ýerde gördüm. Bir ýerde gördüm. A soň, hä, sen neme eýäň o, neme, neme, neme, neme. Ýo, iň gowy suşi et beren, iň hadyda. Gülüp, içim gyrly rola gidip barýarkam, sakladym, Gaýdaklady. Berekella Azat. Sag bol. Sag bol agam. Berekella. Ýaman gowy da oýnadyň Magtymguly diýipdi. Men diýýä. Ýaman. Sag bol diýýän näme diýip çykardaýda. Men men başgaça da indi gidip barýan indi beý. Ýa meni garradymkam. Men öçen bilemok. Men nire Magtymguly nire men äý. Bolma, şoňa gaty güldüm-de, Magtymguly gowy oýnadyň diýýän özüň be, meýedit. Aý, belki, belki, näme, onam oýnamak nesibemde bardy, oýnar, nesip bolsa. Ýöne Bekheme sabyr aýt bilen, men seni şu diňe ýagşy ýanynda, men seni öň telewideniýede işleýän diýip tanaýardym. Bir gez, bir gezek Antalýa barýardyň, samolýotda duşduk, ýadyňa düşýärmi? Şo gün samolýot gijä galdy, sekiz sagat.
Nätdiň ýa men muny şonda. Daňdan uçmalyk sagat dörtde uçmalyk welin dokuzda uçduk. Hä o bir gezek boldy hawa. Hawa sen Antaliýa ýetişmeli diýip bizem Germaniýa barýardyk o mahaly. Ýadyňa düşenok? Düşenok. Nirede aeroportda men samolýodyň içinde. Samolýodyň içinde duşduk.
Ýo onda ýadyma düşenok. Ýöne bir birde bilýän bir sadje. Şo ýagdaý ýadyňa düşýärmi? Hawa ony bilýän.
Oturanymy bilýän. Hawa oturanymy bilýän. Antaliýa barýardyň zat diýip.
Men sen ýöne şol iki kimyýanyň öçem ol iki kimýa düşürdi. Nemäni? Pomidor bir birden saýlap. E şonam kän ýatlaýarlar ýöne gowy şolam. Bazarmy? Bazar ýaman gowy. Şonam gowy bolýarlar ýöne gaty gowy bolýarlar. Ondan şonda men seň işejiňe şonda seretdim-de. Ondan men aýtdym, telewideniýe işe. Şol gowy çykdy ýöne şolam bir kere. Bir mimika zat gowy nime öre. Şolam anekdot, men şony anekdot aýdyp berdim. Anekdot olam. Şony men anekdot aýdyp berdim. Ony ýagşam şony düşüreli-de, onam baýlaşdyryp üstüne goşup, soňaky ol gysgaça bir anekdot, bir neme bilen alynýan dur. Hawa, o ussa düşüripdik ýadyňa düşer. Ussa, ussa-da, ussa şo ýazylan. Hawa, ussada-da. Awtorskiý.
Ussa, ussa awtorskiý. Ol, ol bir diýer-de Rawşan Jamşuda naşyra şo, ýok, ýok, ol, ol teatr üçin ýazylandy. Beki, şo Rawşan jam şut däl ol, naşa raşa däl ol. Teatr üçin ýallanapdy, o taýda alty kişi ussa bardy. Alty ussa bardy. Ýöne, men şony iki etdim soň. Aslynda alty sany ussa bardy. Ýöne bar-a şonda, sen ssenariýany sen ýazdyň-da. Indi menem, menem, menem ssenariý ýazýan, ýöne özüm üçin ýazyp, özüm düşürýän, ýene edýän. Ýöne, sen režissýoram bole, bolýaň. Hawa.
Ýöne sen bir açyk operatorskiň pes. Montažyň pes. Hawa, Bäm näme üçin şuny diýýän? Sebäbi ssenariýaňda ine men seňe sorag berdimde, ine men montaž edip başlamda birinji kadrym näme bolmaly diýsem, Bolýa özüň bilýäňiň diýip gitdiň.
Beki, diňe onda däl, men bar-a diýip otyryn-a, men biraz düşürýän-ä, iň nij iň halamaýan zadym montaž etmek. Men şoň üçin bar-a operator diýýän, sen montaž edip bol, onam men seredişdireýin, onam şu ýerini üýtgedin, ýerimi bagyrdar, şu ýerimi bilýän. Aýby şoň üçin men operatora gezek gelýär-ä, men, men ýagdaýyny düşürýän ene, düşündirýän. Plan bagal, boldy. Nämeden başlamaly sen? Nireden başlamaly sen? Ony operatoryň özüne. Men bar operatora indi plan edip ýetmezçi, men ony diýip bilemok. Hakykatan operator men düşün, özüne goýýan. Sebäbi fantaziýa diýlen operatorda özünde bolýar ol. Men häzir plan edip, agam şeýdip alsak operator käwagt, ýa oň gözi, Şu nemesi has gowy görýän meňki. Taksi Lorisem düşüp. Haw. La a taksi loris düşdi. Men iň gowy görýän şo nemeni bir birden sal. Guruşdyram ýöne bir birden sal. Şony gowy düşün diýen. Gaty güldi şoňa. Düşemde ne gaty gülüşdi be o. Dogrudan da aklym otyr da. Haw.
Super bäbek nirden kelläňe. O super bäbek. Indi saňa indi geljekde bilemok welin kliçka kime ýazat ýazak super bäbek bara diýip at goýarlarmyka öýde. Aý öň Aýzulede diýerdiler.
O gudaçylyk sahna bady. Ýanyň öçýän. Teatrda oýnala. Şonda Aýzulede. Indi diýjek bolýam geljekki ýaşlar saňa kim Azadaý diýse. O super bäbek bara diýip. Beki toý açyp otyrna. Ullakan toýy serýozny toý açyp otyrna. Gowy başlap tutumly toýlardan başlanýar ba diýip açyp otyryn ony aňyrdan çagalar bäbek gürleýär zordan saýlanýar. Bäbek super bäbek hakykatdan super bäbek indi başlady. Üç ýyl mundan öň şopuranda bardy. Onuň şo käbä tede sen haýsy kino meňzetdiň dede tam şaluna meňzedýärler bilýäňmi şaluna. Men edýän siz ýalňyş ýa şaluna meňzänok. Şalun sebä başga tema bu başga bir mowzugy başga diýe gidýäde. Ýöne elmydama bir arzuwym bar eden näme üçin biz Fantastikany düşürip bilemzok. Gelişenok diýäýdem bady bize geçmedi. Ýok, ýok, ýok. Bolýan zat ýok. Şu wagt häzir men daş ýurda öý künem mokduryn, öý kün, öý künýä diýip hasaplasaň, onda men, men, men türkmençiligi saklasym gelýä. Beki, türkmençiligi men saklasym gelýä. Sebäbi, sebäbi iň şol täze tagamyň nemesi, näme diýsemkä, palow, türkmen palowyna Bir zat, başgaça zat goşýaň-a birden bir azajyk näzik kişmiş goşulýar, ýene bir zat goşýaň ol, e, başgaça bolaýýadyr palow. A türkmen palowynda başga zat-a, nohut goşýaň-a başga. Şoňa seredip, men şony etdim. Hä, nähili bolarka, fantastikany goşup, türkmen maşgalanyň içine, şeýle-de bolmajak zat ol, ýöne şony bolsa nähili fantaziýa gider. Gitdi, kabul edildi. Prinsipe gidilýär diýilýär-ä, bizem edýäs. Bizem edýäs. Bizem edip bilýäs. Stereotipi. Stereotipi. Şuny näme edeli diýdiňiz? Bizem edýäs. Boldy, edýäs, medýäs. Ikinji, şu wagt biziň ýurdumyz sanly ulgama, şu wagt Gahryman Arkadagymyz, Arkadagly Serdarymyz, sanly ulgama üns berýärler. Dogry däl, ösýär, innowasionnyý tehnologiýalar, eý, eý, şondan bir es, şolam bar-da, şu, şu bir goşundam bar-da, ine, ine, sanly ulgam, görýäňmi, mümkinçilik döredi, şoňa-da mümkinçilik döredimkä diýende, fantastika, indi şu wagt, Gadymy türkmen çölden, çölde ýaşaýan türkmenden şu binalarda ýaşap, şu zatlary görüp oturan indi fantastika-da gelişerleý türkmene diýip, şu maksat bilen şony synanyşdyk. Indi seret, mundan öň, mysal üçin, öň şony ýazyp, öň şony düşürmek pikiriňde bardymy? Ýadanym ýok, ýagşy bilen işleşip başladyň-da, Seň ýaňky işleň ýagşy gollap seň ssenariýalaň her kim seni bilip ugrady diýip ondan başla. Ondan başlada ýa şeýle iş eşip başlamdan soň özüme ynam döränden soň men şoň üçin nemeden başlanda indi ýa şen nemedenme işläp ýöremine iki ýarym ýyl-la.

Başarar. Ýöne özüň diýdim, ýok. Gitler başarar, edersiň diýip öz-özüme neme edip. Şu wagt Aman, Aman düşýä. Aman Şu dört sany dost bolumsoň Aman iň uly dostum. Men Amany özümden öňe sürdüm. Dört dostuň ulusy Aman diýdim-de. Ine ol adam meni üstüme aljak gün hem bäbek men, hem kakasy men, hemem dört dostaň nemesi men bolsam ol. Diýdim, ýok, ony Amana bereýin, sebäbi Aman gowy gelşen. Hemme zat meňki. Hemme zat meňki bolýa-da, bolanok diýdim. bolanok diýdim. Ors oglan nirden geldi ota? Ors oglan her kim diýe birden gep edip dur o. Şo ors oglan şoň sponsory şo pul berýär. Ýok. Hiç kim pul berenok. Näme boldy? Şon ors oglan Azat men menem oýnasym gelýär diýdi. Öňürti iýip ýör. Soňra aýtdym, ýok näme üçin dostluk. Belki dostluk. Dostluk doganlyk. Olam bir. Onuňam men aýtdym şuň türkmençesini goýaýyny diýdim-de. Öz dili türkmençe. Goý şol näme şo gyza olar şu öwrenesi gelip bir höwes türkmençe gürläsi gelýär. Şo manyda men ä üstüne Aýlaryň sesi ýaly diýip, Aýlaryň sesini başga biri goýýada. Men Aýlaryň sesi ýaly üstüne goýup bilýädim. Başga biri sesi. Ýok, goýdurmadym. Şony prinsipi goýdurma şo gyzykly bolýar gaýtam. Şoň käbir sözleri Netijesi diýen. Şo galýar şo dilde.
Aýlar bilen kän zat düşürýärdim welin, her kimde pikir gelýärdi-dä, beh, Aýlar Azadyň aýalymyka zat diýip. Kän, kän soraldy. Siz är-aýalmy? Siz söýgülimi? Söýgülýär we ýanýoldaşym bar diýýärdi. Ýok, Aýlar haky-hakykatdan bir hil, bir juda sulhumaz alçdy. Birem sungatymyz alşdy. Edil ýagşyýan-la. Sungatymyz alşdy. Onuň aýlanan gysgajyk rolikleri düşürip başladyk, düşürip başladyk, düşürip başladyk, düşürip başladyk i şonam gitdi. Super bäbege aýlary alyň. Sebäbi men indi imin şu aýlary bilýärdim. Şonda aýlar oýnamaly. Goýawör. Birini oýnat bir nemäni oýnat diýdi-de, bir teatrdan bir güýçli artist al. Şoýnady. Ýok, beki oýnap. Sebäbi tema-da täze-de. Artistam täze bolsun diýdim-de. Artist tema täze-de. Häzir ony oýnajak, ony ýöne ýok, başgaça bolsun diýdim-de. Ýöne aýlar, aýlaryň men oýnajagyny bilýärdim. Ýöne sesi, sesi gaty uly edipdi. Özümi düşürip otyrka özüme gülýädikde. Onuň Maýa Weli Gilijewa şoň sesini beren Maýa Weli soň studiýada azuç gelende gülýädi. Niýe bir aýdat diýdi. Ay, gaty gülýädi şonda. Ýöne aýdar ma. Ýöne hereketi gowy berýär aýdar. Mimikany gowy. Şol
ýaňky inoplanetan bolup ýören kakyň-a? Kakam.
Ataýew Atamyrat.
Aw, Ataýew Atamyrat kakaň şol ýeri kim diýýär. Wiý, seň kakaňa diýýär. Men-aý, berekella diýdim. Menem seň kakaň.
Kyrk iki ýyldan soň, wiý, seň kakaňmy diýýär. Menem bilemok onuň seň kakaňdygyny. Kakaň eken-ä. Şol kakamy, şol Röwşen aýakgaby reklamasy bar ýaşulyň. Şonda bir sede kakamy düşürdim-de, aslynda başga ýerde oýnamalydy. Ýazan özüm. Soňam aýtdym, Dursana diýdim, hiç gelýämi? Eý şu şlýapa edeniň kakaň ýüzi agyrow, şol gelişýä diýip, onuň ol artistler kakama öýtdi, onuň kakamam ony, ýöne kakama öňürti ýalbarýan öýde, kaka, gaýrat et, men biraz öwretsem, näme bilýäňow, maňa akyl öwretme diýme diýip, haýyş edip ýalbarýan-a, ejemem ýalbarýar-a, belki, atamrak. Ejeňem bar-a. Ejemem, oba, şu bir bägütde bar ejem. Ejem kak ogluna neme et, bolýa diý, bolýa. Ondan şu taýda ýöne kakam Kablan edýäň bolýa diýip, kakaň da nädip öwretjek. Otursana diýse bolduga da. Ýöne kakam daş edip bolýa diýdi. Super bäbekde de ikini düşürýär. Ikini düşürýär de ikinji bölüm düşürýär. Kakam şeýdip dur maşyn şeýdip ol kamera motor oýnady. Neme düşürýäňä düşünemok diýýärdi. Düşünme, şo durşuna oýna. A soň ine bäş, bäşi düşüremizä çykmaly nesip bolsa ol. Ol jan edip indi gelişdirdi özüne. Hakykatdan effektleri ulandy. Zat bilen onda indi şu wagt bol näme diýmeli, näme diýmeli diýip. Girişdi indi.
Gatuw girişdi özem.
Ýöne köp kişi bilenok şo seň kakaňdy ony. Ýok, bilýändirler, henizem bilmänok. Men, men bilemokdym dogrymy aýdýan. Ýok-la.
Ýöne, ýöne TikToga goýdum, Kaka dognuňyň gutly bolsun diýdim ol. Men eden, Eý, men başga ýurtda ýaşaýanym aýdýan-da. Eý, seň kakammy? diýýän. Ses berýär-de kakama. Kakamyň sesini tanýarlar, özüni tananoklar, sesini tanýarlar. Ýa ol näme, syrlar dünýäsine ses berip ýören. Näme şol, kim ol şoň ady? Gla, glawnyý. Iş tapyp berýän.
Hawa, iş tapyp berýän.
Kim şoň ady? Talyk. Talyk aga. Super bäbek indi näme many berjek bolýaň nirä barýaň şony berjek bolýan sud näme.
Super bäbek ýaňky diýişim ýaly birinji ne stereotipi döwjek boldumda şol diýmen prosta o bir orsuň dilinde aýtsam zrelişe diýilýärä zrelişe bir owadan kartinka bir gyzykly waka şony habar berjek bolan şonuň üstünenem beki terbiýeleýji äheňleri indi gören bolsaň Şu wagt arassaçylygy men hakykatdan şoňa üns berýän-de, şu mutrzyňňa, görensiň-ä baklažkaly beňsine degýä. Men şo zatlara men hakykatdan ýigrenýän. Ynanaý şu käbir ýerde indi gidip barýaň ol owadan şu binalar owadan şu taýyny şeýdip bir şeýdip baklažkany zyňyp görýän ol meň şoňa diýip aýdar ýaly-le gaharym gelişip. Men şuny ýaky adamlary bir hili şuň kellesinde-de şuny ýaly bardak diýip pikir edýän şu bolanok şu beki. Ikinji Şony aýyrýanam seň ejeň ýaradym. Käşgä diýen, şu durmuşda-da şuny ýaly şey, biziňem musor degsedi, öýüne ýagsady diýende, bir gynansak, diňe kinoda edip bilen ony durmuşda edip bolna onda. Düýp manyda çagalar häzir kän zady, kän zat terbiýeleýji zatlary men berjek bolanda, kän zady men belläp goýýan, görýän zatlarymy etjek bolanda bir. Ýöne diýşiň ýaly, Bir zat bar. Şu wagtky çagalar androidni çagalar diýip men ýüzlenýän. Androidni. Bu wagt aýdyp berýän saňa, bu wagt häzir gynansagam diýýän, gynansagam. Häzir sen çagaňa, oglum, pylan zat etme diýip öwredýäň-ä, şoň aljagy otuz prosent, ýetmiş prosent çaga nirden alýar? Internetden. Bagyşlaň şo çyn şo. Häzirki zaman şoňa girdi şoňa. Onnoň, indi häzir men gyzyk gyl Aa, bäý, bä, durmuşda bolmaýan zady görkezip, şoň üsti bilen terbänem sokýaň, meň pikirimçe şol op, Alýa ol gördi-dä ony. Meň indi şu wagt Olimpiýskiý garadokda, men ýaşaýan ýerimde çagalar neme edýär, arassaja saklap otyrlar, şol şu kinodan soň, Olýa zyňmasana. Ýeňsämi usurdy. Ýeňsä, şol birhili, hawa, men näme şeýdip, girdim, lifte girdim, hawa. Bir sagat şeýdip, ýemedi, süýjüp zyňdy-da, meni irdindi. Maňa seretdi-de, Süpürip-ä, bäş çykýamy diýdim, etim. Çykýa, çykýa diýdi. Onuň kagyza seretdim-de, Meň bolanok diýdim ol. Hä, goý, aldy. Onuň ýetip barýarka iki gapyny çykjak bolup durka, Hä, Süpür bägüsede şeýt-dä şol-ä, alýa diýdi-de. Men aýtdym, Begenip gitdim-de, şo hakykatdan şol boldy. Islen netijäňi berdiň.
Netijämi berdim.
Şol-a şo aňymdan galdy, şol galpynam.
Indi şo bäbejigi zady kyn näme goýmak. Indi belläp geçmeli zat indi men operator bolamsoň özüm režissýor bolamsoň montažçy bolamsoň şoň hamyna girip şoň durmuşyny ýaşap görýän da ony. Guwanç dämi? Guwanç Ballyýew.
Guwanç Ballyýew.
Guwanç Ballyýew. Kyndyr şoňa men bilýän dä. Näme duýgular geçirýär? Aýylganç gyn, aýylganç, Gonçdan käwagt Söw, şerem, goýber, ne dellýär? Gonjam ýene, Bolýa, maňa-da gerek däl. Gonjam diýýär-le, Onuň, e, bir zat geçip gaýtjak mäkäm, jaň edýän. E, gürleşmeli Gonç diýýär.
Bolanok. Bolanok. Gonç onuň aýdýan-a, Gonç jan, düşün bir zada, şeýder, şeýder. Ýöne olam höwesli. Berekella. Berekella höwesli. Bekim raýat bilen sungat diýen gabat gelmeli. Diýşiň ýaly operator bilen režissýor ine biz ikimiz üç üç zat düşürdiga gabat gelle. Meň ýaňky diýşim ýaly men operatora wolýa berýän. Men düşündirýän zadaçany a indi plan zat ondan guwanç guwanja iň guwanja ýigrenýän zady guwanç şeýdip alaý diýýän ol depede jüýşýäde Sen maňa tema berdiň agam goşulmaýda diýeli. Oň öz nimesi bar oň zat. Ýa olam Marvel görüp dur. Hemme daş ýurduň hemme kinony fantastikany görüp otyr. Olam şondan ylham alýa operator hökmünde. Onuň iň kyn zadam meniň super bägde iň kyn oýnamaly zadymam emme bäbe oýnamak kyn maňa. Oglum gaýtalaýanda. Oglumy aýtsaň oňa şo meňzetjek bolýan. Olam ýüzi uly ýüzümem uly. Şoňa maksimal gabat getirmek üçin iň bir Kakany oýnamak meň üçin kyn däl ol. Sebäbi men öz özümi oýnaýan-da. Men prosta ha wah heý. Şunýa bolupdyr. A çagany oýnamak ana şony kyn. Biram çagany saklamak kyn beki. Şo diýenle. Ar çagam çagasy geldi. Görüliş. Şol be üçde dan arçaň çagasy. Ýene bir goňşyň çagasy. Ýene magazyndaky çagaň. Üç çaga-da, ynanýaňmy, çaga üýtgeýändir. Arçaň jany daýawja üýtgedi. Eý, şony düşürýänçäk däldiredik. Guwanç, Uff. Hudaýa şükür, öz oglum ýedi aýlyk ýetişip geldi. Bäşde. Ogluma seretýän, oglum gan aýlanýarmyýam? Gan seretýär, Guwanç, Aý, berekella, çaga oýnady. Begel edýär.
Näme Guwanja sag bolsun aýdýas Guwanç berekella. Tri D zat şo zatlar Hemme zat. bilmek o zatlar kyn zat Şu ol. wagt häzir Hawa hem operator bolmak hem Hawa, montažçy hemme zat bolmak şo hem görogly.
zat bolmak ýaman.
Guwanç aýdyp otyr men. Guwanç elli göterim super bägüň men edýän elli göterimem sen edýän diýýän. Ikimiziň zat şo beýlekiler oýnap gidýär bildirýän ýeri ýok. Ikimiz şuň üstünde oturýan oň neme edip başlaýar. Şol ikimiziň ondan Guwanç sen häzir birimiz aýrylsak şu ýöränok diýen. Senem aýrylsaň ýöränok, menem aýrylsam ýöränok. Sebäbi bu wakany men berýän. Senem şo wakany sen görkezýäň.
Super Babek indi bäşinji çäst çykýa dogrudan bäşinji bölüm çykýa. Golaýda çykara. Täze ýyldan öň soň. Ýok soň. Soň çykara.
Ýanwaryň ortasynda çykar nesip bolsa. Haçana çyn dowam etmeli? Ýagny sezon sezonmy ýadam plançasy. Ylham gutarýança belki. Ylham gutarýança dowam etmeli. Indi öz öz bir finiş goýansyňa özüňe şun. Hiç hili finiş ýok bu wagt. Bu wagt finiş ýok. Bu wagt ylham gelip otyr. Bu wagt meň planym boýunça Häzir ýedi ýedinjide bölüm ýedinji bölüm gutar ýedinji bölüm çykaryp ýedinji bölümde sezon finaly etjek göni onuň ýediden soň ikinji sezon başlanýar. Ulanýan bäbek.
Bäbege üns bäbege berilip başlaýar onuň ujam näme stil etjek göni sonik diýip kino bardyr şuw eşke özem dilem erbet şonýa şo bäbegem şonýaly etjek göni dilem dilem ýaman şorta duzly Şo bolşunda güýjem ba, birhili neme magiski güýjem ba, il şoň arkasyndan çagalara bir terbiýe äheňi şoň arkadan öýredýär. Hä, ünsi bäbek. Hä, çaga bäbek seredip, bäbege seredip görelde alyp başlaýar. Şu wagtky häzir komediýa diýip tutýarlar-a, şu wagt şu bir bäbek komediýa däl, drama, fantastika, Hawa komediýa ýok men komediýa görmedim ony.
Ýigrimi prosent bardyr bir käbir filmlerde. Azaçyk.
Drama fantazýa.
Hawa drama fantastika.
Hawa drama drama. Sebäne sebäp häzir bar dogrymy diýen komediýa komediýa komediýa däl diýenler komediýa bar käbir diýen sözler. Ýok paga dram. Sebäbi häzir Nemeni açmaly-la? Nämeni? Bir syr açmaly-la. O syry açmak üçin häzir o häýdip açyp bolmaýar. Şuwagt häzir kakam bäşde häzir syry poluny açýar. Öýlemi?
Nämeden aýdýar? Häzir tomaşaçylar bäşde näme üçin geldi bäbek? Sebäbi näme bäbegiň gelmegiň? Şu zatlary açýar kakam aýdýar. Häzir sebäbi Uly grafik bilen inoplanetda korablyň içine girýäs, uçan tarelkaň içine girýäs dik. Hawa.
Onuň şol, planym şol. Haçan gutarýar o sorag? Men bilemok, paka git. Ylham gelýär kä gitjek.
Gitsin, gitsin, gitişi, gidişi. Ssenariýaň taýynmy ýa diňe pikir taýynmy? Ýok, pikir. Pikir taýyn.
Ssenariýa aýdýan-a, ssenariýa pikir taýyn. Şol altynkam pikir taýyn, ýedinkam taýyn, ikinjisi onuň birinji bölümem taýyn. Pikir. Ssenariýa ýazmak, Rowno alty sagat alýar. Çaklyşyp bir ýazýaň. Ýazýan.
Bir gezek şo ussany ýazyp geldiň ýagşy ýagşyň studiýasynda otyrkak listde ýazyp geldiň şeýdipläý menem saňa diýdim näme bu listler bahasy bar gymmat elektronnyý daýda gaty senem ýagşy okaýa şuny diýip ýagşy elektronnyý ýagşy elektronnyý ýokda. Poçta ýok ýaşda. Men ýaşda ne iş edýän ýaly. Ýok ýaşda elektron zat bar, bil girenok. Girenok, poçtany alaý diýende. Ana instagramda urada, instagramda zat uradanok diýen dokument. Ýaşda ýok şol, ýa onuň çykarma bolýar. Onuň şeý oturyp ýazýanmy diýjek bolýan. Oturyp ýazýan.
Şol i şu iň kynlygy, ýaňy şu näme üçin şu wagt gadyrym bilýär diýjek diýsem birhiliräk bolýar-da. Gadyrym bilenok-da, bilýär. Näme üçin bilýär? Sebäbi Bir film ssenaristiň oturmak, oturyp hiç zat indi howadan bir zat düzmek iň kyny. Orsuň bir sözi barda bir teatralnyň. Kinoň şowlulygy näme, şowly bolmagy nämesine, nämesine bagly ýa üç zada diýädä. Nämesine? Ssenariý, ssenariý, ssenariý. Düşündiňmi näme şoňa? Şol birinjiden filmiň baş roly kim? Ssenariý. Şony tapmak kyn. O dron ýerine. Käbir maňa diýýärdi, Ýagşy diýýärdi, Azat, ýigin iki sagatyň zat aýdyp bilýäňmi? Iki sagatyň içinde zat ýazyp bilýäňmi? Ýagşy, ýazyp bolnok diýen iki sagatyň içinde. Öňürti ýaşamaly oň içinde. Ondan soň şoň hereketi, ondan soň tykyr tykyr tykyr ýazyp başlamaly. Ol, Häzir, häzir, e, bir zat, e, gapy girip çykýar. Onýaly zat ýok. Hiç kime. Hemme ýagşyň hemme waýnlaryny hemmesini özüň glawnýy rola goýýaň, baş roly goýýaň özüň. Menmi?
Ýok. Kim aýtdy? Ýok. Başlyk. Haýsy?
Başlyk men bolsam.
Ussada-da başlyk.
Ussada men neme? Klient. Soňky iki sany kraska. Onda-da sen Hindi de, hindi de men däl. Hindi de men başyk däl. Ýa, ýa, palçy da men başyk däl. Palçyda da sen glamyrak-da. Sebäbi bar.
Beki, men häzir ýagşyny goýup başyk etsem, men amalýan kapylaşmaýan, biziňkimiz para gitmeýär. Sebäbi Ýagşyň gowy sözi bar, Azat sen samsyk roluny oýnap bilmeýäň, seň gözüň başgaça diýýär. Sen seň gözüň iýjek bolup dur, seň köp bilmiş gözüň bar diýýär, sen sen sen oýnap bilmeýäň diýýär. A Ýagşy naýynjaryň sadaň roluny Ýagşy ýerine ýetirýär. Amanam ýerine ýetirýär ol ikisi. Men ýöne. Sen özüň ssenariýany şo özüňe zat edip ýazýan bolaýma birden? Ýok.
Aýdyp bereýin. Ýogany ýazdym-a. Loris şeýdip oturýarmy? Ýogany ýazdym. Şo ýogada oýnamaly Ýagşydy. Oýnamaly ýagşydy. Indi parýa geýdirýär soň palço tüýrä öňümde. Palço tüýrä tapagy näme häzir kommentariýa ýazjak zatlary waý. Palça bu ýogada meňzänok. Amana geýdirdi bu. Wejera bolmady amana. Özüm geýmeli boldum-a belki.

Öý mende glan ösýär meň kölegem boldy ýöne haky dogry aýtdyň sen Menem glany bolýan o taýda ýagşam glany amanam glan her kim ödrek ana şo ýagşyň ussatlygy. Häzir şu wagt ýagşy özüne ýok men diňe sen näme etdiň ony edenok e dogry hem aýdan ony şu ýagşyň gowy tarapy şol. Ýöne şoň üçin her kim reňk başga sen dogry aýtdyň sen hakykaten men glany ýaly bolup dur käbirlerde glany däl men Her kimiň öz reňki bar. Amany, Amany häzir men Ýagşyň ýanynda häzir Amanyň ýerini indi kim doldurar? Indi men şuny göz öňüme getirip bilemok-da, Ýagşyň ýanynda häzir e para Amandan başga hiç kim Men sen getiräýme, men-ä getirip bilemok. Biziň her reňkimiz başga. Şu wagt, şu wagt gözüň öwrenişip şoňa özüňi sazlansyň. Şondan bolaýmy? Aman ýöne gowa.
Ýok, Amana söz ýok. Aman gowa aktýor.
Söz ýok oňa.
Ol oturan ýerinde men oňa interwýumda soragam berdim, näme üçin instagram, internet ýöredeňok diýsem, Äý, diýip dur-da, her kimiň öz etmeli işi bar diýip. Amanyň gowy tarapy, Amanyň gowy tarapy, Amanam boýun neme edýär, boýun egilýär. Gerek. Umuman biz, gördüň-ä belki, umuman hiç kim meňki dogry diýenok-a. Söz natya garşylyk bildirýärsiň bari mi garşylyk bildirýär ony o satýar ony bilýäňä gördügä sýomkada. Ssenariýadan hem çykyp gidýäňä. Çykyp gidýän wagtymyz hem bolýar o wagtçy başga zat dur bilýäňä kwartrantda bular kwartrant diýen şo taýda dünýä bu ýokda ol şo taýda gürlüşip otyr. Ýagşyň gowy tarapy şo komandada neme men bir men neme meni diňlän gowy ýok boldy zyňylýar orta agzybirlik güýçli zat ol hakydan agzybirlik baý ýagşyň.
Bol super bäbege ylhamyň gutardy. Sezonlaňy dyndyň. Ondan näme proýekt? Ýok, gutarmaka men proýektim kellämde dura. Şeýlemi ýa? Şu wagta, o, şu wagt, şu wagt häzir ýanwardan erteki men ýazyp başladym şo ýanwarda erteki etjek bilen. Hakykat hemme Ana şol häzir sen maňa sorag berip berdiň, şoň manysyny näme diýip berip berdiň? Häzir aýdaýyn şoň manysyny maňa. Näme üçin şony bir erteki çykarjak bilen? Garri Potter diýip kino bar, dünýä belli. Şoňa bir şondan ylham aldym. Ybraýym Gülperi diýip, glawnyý gahryman. Şoň içine men jadyly tumor gözleýäs edip, hemme türkmeniň ertegidäki gahrymanlary getirjek. Böwençik, Aldar Köse, Ýartulak, Döwler, Aždarha hemmeni getirjek welin. Indi. Indi şol ertekiň çykarmaň manysy men ýene saňa birjigün zreliş gör owadan kartina a effektler kompýuter oňa nesip bolsa güýçli studio bolup senem senem düşürmek neme ma operatorstwo sendenem bolmaly hökman zor sebäbi bir adamyň etjek işi däl ol belki edibilmeýär bir adam on oňa gruppa bolmaly edilmeýär iki türkmeniň milli geýimleri bar türkmeniň milli däpleri bar. owadan geýimleme, owadan däplen, tahýa, alaja, şu zatlary şu kinoň üsti bilen dünýä görkezip, daşary ýurtdaky ýaşaýjylara şonuň bir yşkyna düşer ýaly edip görkezjek bolýarlar. Şol owadan. Näme üçin biz hindi kino görýäs pek? Haa. Näme üçin görýäs? Hindi kino oda edip görkezýärler. E, köpüräk durýar diýip görýäs bizler. Ýo, eşiklerem bar. Hawa, hawa. Hawa, bar, aýdymlar bar. Türeski hindi kinolar.
Türe, türkler şu.
Näme üçin biz edip? Menem etjek şony. Edesim gelýär. Hakykatam. Biziňem türkmeniň ertekisiňem baý Türkmeniň ertekileri baýda hakykatan. Bir näçe näçe bir gahrymanlarymyz bar. Şony häzir o edip ýene diýýän saňa. Oňa güýçli spes effekt gerek. Kompýuteriň grafikasy ýene gowy bolýandyr. Onsuz bolmaýar. Diňe kostýumirnoý ony bolmaýar. Oňa güýçli spes effekt edip, hakykatan Golliwud ýaly edip türkmen kino.

Mario Komiks. Komiks hem biriň düzen zady. Erteki bilen biriň düzen zady bilen başga, erteki dilden dile geçen. Onuň kimiň düzeni näbelli-ä. Dogry dälmi? Indi, men häzir hem ertekini goşjak. Özüm düzüp, ýöne ertekini goşjak. Men başyny özüm düzýän, galanyny ertekiň gahrymanlary getirip, hawa, wakany özüm düzýän. Kimiň nirede oturmalydyny. Sen Marvel. Bilseňem ýok. Marylla, Marylla aýdanda hemme gahrymanlar erte giden dälde. Soň düzen gahrymanlar. Olar jemlendi biri, biri jemleýär. A bizde men erteki gahryman. Milli, milli, milli. Milli. Şony şeý diýip alsak, meň pikirimçe gowy bolýar. Milli. Ugruna bolsun. Hawa, şol.
Pikiriň gowy.
Hawa many gowy berjek bolýan zadyň has gowy düşündirjek bolýan zadyň has gowy belki nesip bolsa Sen ýa başda maňa gowsy diýiňde sen öň ors neme toýlar alyp barýaň şo sowady ejemem berdi men oglum begenýän sen şu wagt ýykgynyň türkmençilik menem aýdýan eje E bilemok ya yaşymy ular düşendir akylly gelýär.
Ýöne men başda-da diýýärdim, ýagşa-da diýýärdim. E Azat bir hili orsrak, türkmen zatlary kän bilenok. Seret gyn-gowy şo zatlaryň Azat diýip kän diýýärdim ýagşa-da. Ýöne soň hakykatdanam sen birazjyk neme edip gitdiň. Eý men Alyşdyň. Beki, men öňürti. Ýa seň daş töweregiň, obşestwaň barýan ýerleň birazjyk türkmençeräk boldumy näme? Ýok Beki men ömür
Neme edýärdim? Türkmeniň bir eserlerini, nemesini gazýardym bek. Hakykadan gazýardym. Men-ä diýip otyryn-a, ýaňky diýşimen, men Ýewropa öýkünesim gelenok. Şolaň gowy zatlaryny aljak men. Ýöne öýkünip, şoňa meňzedip çykarjak bolup bolaýdym welin, men aýdýan-da, men türkmençeligi saklap, oň üstüne-de fantastikany, ertekini goşup, eý-waý täze tagam, eý-waý täze tagam. Ine şon. Indi Maňa bir ýaşuly birek toýda gowy sorag beripdi, Azat diýdi. Görýärler ekeni, üýşüp. Agtygymy görkez diýýär maňa, agtygymy oturtdy meni şo kino diýýär. Onuň, men diýýär şo üçde diýýär, gapyny açyp girýän bol, girýän-ä, näme bolduka diýdirýän, ol aka bäbämiň üstünden oýunjaklar aýlanyp durlar diýýär-de. Onuň diýýär, bolmajak zat diýýär. Ýöne seň oýnaýşyň diýe pikir etdirýärdi. Eý, a, dogrudanam, meň agtyň üstüne oýunjak gaýyp berseň, men näme ederdim-ä şoň ýerine diýdirýär diýe. Şony ynandyrýaň eken sen diýýä-de. Men aýtdym, Hä, onda gowy diýdim. Ynandyrýar şo. Menden görse näme bolarka diýip, şol pikire batdyrýar diýýä. Äý, bolmajak zat diýip, öçüreňok diýýä-de. Be, Etýäňä, ony o ýerine ýetirýäňä diýip men aýtdym. Iň kyn maňa bäbäňi ýerine ýetirmek, galany ulyňky mesele dälmi? Onsoň men ýaşaýan. Şo durmuşda men ýaşap otyryn. Bäbekde men oýnamok diýip pikir etme. Men ýaşaýan, ýaşadýan. Boldy aýrylyň diýen, şu bar şol, bar. Durmuşyňda.
Durmuşyňda şu bolup dur şu wagt diýen. Men käwagt öz öz çagymyň gapyny açyp, me otuny girmäge kim, eý, aýlanyp bermez ol, eý, stat! diýýä. Şonda gorkýan ýerlerim, maňa gülkim gelýä öz-özüme. Öz-özüňe ynanyp otyryn-da, bolýan zadym.
Alypbaryjy, režissýor, ýene näme, tamada. Şoumen. Şoumen, ssenarist. Aktýor. Aktýor, Pahalçy diýen bolýar ýa. Ýok, ýok, ýok, ýok.
Ol, ol gyýbat. Indi diýjek bolýarym, şunça zatdan saňa haýsysy has golaý, has aňsat, bir ýakyn? E, şuny hem gowulaý. Eý, hemmesiniň öz orny bar-aý, Beki. Eý, men beý diýsem onda. Onda-da hatar bar-da, her zadyň hatary. Eý, Beki, şol, men toýa giremde, men toýa gowy alyp baramda, men toýda indem Biri aýtdy-da, sen kinoda diýýär, super bäbekde agyr diýýär sen. Toýda diýýär, käbir ýerde maýmyn bolýaň diýýär-de, güldürdi. Men aýdýan, maňa toýda wagty men toý ýakyn maňa. Ha, keýpli dur sen, hemmesi güldürdýän, degişýän, çykanlar hem degişýän, tost aýdýanlar, hem edýän. Kinoga girýän-ä, oň başga. Ýöne kino näme sowap eken? Alyp baryjy tamada Men ony bir güýçli sungat diýip hasaplamok eki. Ol, näme diýseňem, näme diýseňem kem. Adaty zat. Hemme alypbaryjylar şowly zat edýär. Ýöne her kim başgaça berýär şuny podaçany. Dogry dälmi? Biz indi hemmäni şowly zat edýäs-ä. Dogry dälmi? Alypbaryjyň yzynda goýuljak ady ýok, men saňa şony bilýän. Täze, täze zat çykaranok ol. Ol diňe alyp barýar. Ählisin. Aýdymçy täze bir aýdym çykarda, Ömürlik diýen aýdymlary bar. Ömürlik. Nury Meredow. Tanýarsyňam hem. Şol ömürlik gitdi. Eý, beki men şoň aýdymyny diňlämok. Dogrymy aýdaýyn. Ýöne uly hormat goýýan sebäbi, i şol at goýup gitdi. Şol türkmeniň pop aýdymlary diýeli estrada aýdymlaryny şol bir birinji döredenleriň biri bolýar-da. Şol ogrul aýdymlar boldy beki. Ýöne şol şony türkmençe geçirip Gitdi. Boldumy şol? Galdy. Menem edil şon ýaly. Bir üýtgeşik zat. Men näme üçin üýtgeşik zat aýtmaýan? Häzir bagşylaryň bekine on ýyldan men şoumen diýsem, meň üstümde gülerler. Elli iki ýaşyňda kime gerek şoumen? Elli iki ýaşyňda sen ylgaba münmeýäň. Ylgap bilersiň, ýöne gelişmeýär. Stiliňi üýtgetmeli bolýar. Stiliňi üýtgetmeli bolýar. Şoň üçin tamadaçylygy on ýyldan goýup, kino berýäň, režissýorlyk. Öňem bir gepleşikde operatorçylyk sungat däl diýdiler. Sen hem şony ýazyp. Baa, ýalňyş.
Operatoram men diýen mydama sungat diýen sebäbi meniň berýän, ki beýindäki berýän kartinada operator berilmese, Şoň nemesi ýokdyr. Operator sungatdyr. Ýaň kim näme diýseň ýalňyşýandyr. Şu operatorlar şoň üçin bar-a gynanyp ýör-de şo söz üçin näme bor indi. Hemme operator özünden alyp baryjylar gynanaýmasyn diýendir. Men alyp baryjylar, men saňa diýip otyran alyp baryjylaň meň özüm. Näme üýtgeşik zat edýän? Men toý alyp barýan-a. Hemmenem alyp baryjylar toý alyp barýar-a. Döredemok diýjek bolýan. Döredenem-ow hiç kim.
Hiç kime şu täzelik berdi diýip bilemok-da. Bilemok ala hemesi kim täzelik berdi toýda şu täzelik beripdir toýda seni telewizde ýutubda görýälerdi toýa çagyrýalar dogry däm ýene baş zat üçin çagyrýalar imine toýda toýda seni şu gürlädip çagyranoklar bir ýerde görünýäň haýnalada ýagşy näme üçin toýa çagyrylýa ýagşy wäşi güldürýän komik merge näme çagyrýa sesi öň telewideniýe işleden güýçli dogry dämi galanlaram aýyp durmaýynda Ana, ýene başga. A ýöne, eý, şu birden toýdan çykdy. Şun, o ýok. Meň pikirimçe. Ol meň pikirim, ýene-de aňa diýen, meň pikirim. Operator bilen alyp barja diýen. Emma operator täze ören zadyň, operator saňa kartina berýär-le. Ýöne, ýene saňa, käbir operatorlar şowzat berýänini bilýän. Onam bar, olam bilýän. Ýöne, ýene saňa diýýän, eger käbir operatorlar bar, meň giçden bilýän-de şol, Guwanç, sen berýäň. Sebäbi men häzir sen elli iki ýazaýyn, belki, ýöne sen maňa şol kartinany bermeseň, boldy, ýitýär şo. Ol operatora beý diýseň, men ýa, meni näme edýär? Meň üçin operator kino. Kino şulardyr. Toýuň operatory meň üçin

Şow, şow biznese gelmeden öň näme işleýärdiň? Terjimeçidim.
Ýaňky Nebit kompaniýasynda. Nebit kompaniýasynda işledim, amerikan kompaniýasynda işledim. Iň soňky işlän ýerim Petrofak kompaniýa, ondan öňki işlän ýerim Çelekende üç ýyl Kaspi deňiziň orta arasynda Çelekende men platformada işleýärdim. Nebit platformasynda perewoçikdim, terjimeçidim. Ynanýaňmy, daş-töwerek deňiz, şo wagtlar ýazýan zatlarym kändi. Irenç kän deňiz, ylham, ýazýan. Onuň Şo wagtlar meň başlyklarym diýýär. Eý, men Beki aýdyp bereýin. Meň artistligim bar-a, başlygym, iň soňky başlygym men ýat-da. Sebäbi men terjime oturýan-a. Terjimeçi näme diýýär? Sen gürlediň, men indi şuňa geçirdim sözümi. Men näme diýen? Sen gürleýäň-ä, men owadanlap başlaýan-a. Muny başym bir ezdi-de, Azat, ýöne terjime edäý-de, owadanlam aýdasyn. Şo wagt diýýärdim, birim, Şunda baýramçylyk bolýar-a, monolog düzýärdim, her kim üstünden degip, başyň üstünden degip, bir-a başga bir gezek damyr başyny sen işden çykarýan ýeri gaty güldüm-de. Işdäki bolýan wakalary korporatiwde zyňma onda hiç ýerde çykan ýok ol öz aramyzda bolýan. Gülüp gülýätdä başga göz ýaşy çykyp gitdi gülýän medeniýeti işden çykarýan diýip. Şon ýaly ondan soň özümem pikir etdim. Sygdyrmadym. Maňa hem eşit ýa zat näme gerekdi sen firmada işle näme gerekdi. Maňa bir kän diýdiler sen Akmakmy, ne aklyňy ýitirdiňmi, näme üçin gaýtdyň? Beki, syganokdy. Men şuny ýene gaýtmadyk bolsadym, şu öçerdi. Şuny, hakykatdan, indi men düşünýän. Öz eliň özi ýaka, Beki. Ine şu wagt menem epesli wagt gepleşigi ýazmadym-a. Sygmady, Başladym täzeden. Wahheý sen şoň üçin etdiňä men pikir etdim meň üçin edendiň öýtdüm aý syňma keý howalaý. Seň diýýäňde aňryňda gysyn ot ýaryp syganok ondan şol şol şol bir zat düşüresiň gelýä. Şony käbir düşünenok ýöne şony hakykadan çyn şol belki käwagt şunyň syganok şony indi kelläňde.

Öýdäki menden gorkýan intizem. Aklymy üýtgärdi. Wallay bolýaly zat. Şon ýaly, şol kelleden şony çykarmasaň şol. Ýöne belki men biraz düşündim. Güýçli komandam gurman, ana ony men ýaşdan öwrendim. Ýeke özüň sen hiç zam edip bileňok. Ýerinde artistiňem durmaly, operatoryňam durmaly. guramaçlandyrmaly. Ýene ony ola bir öwrendim ýaşdan, ikinjiden hem ýaşdan öwrendim zadym improwizasiýany ýol bermeli. Hakykatdan men men režissýor, men diňleýän o zatlar bolmaly däl. Hakykatdan göý bermeli. Arasynda Bekin näli görýär? Sen düşürip oturanyňda Bekin näli görýär? Ştaýn, a, a sen şuny şeýdeli diýen ol. Seredýän, hä boldy, seňki dogry. Sebäbi goňşy men gel başda Gidişýäs muny soňam aýtdym ýa muňa Gunça beýdip öwretmeliälik beýtmeliälik akyl bermeliälik ekeni Gunç boldy Gunç ine ine detal düşündiriň näme boldy çekil oýun azat özi özi bilýä onuň rakurslary ýöne ýene saňa diýen studiýa bolsa Gunç görüň şol ýeke özi häzir sen ýaly Komanda Gunç komandaň bolsa ine ine sen şu wagt şu wagt näçe sany kamera dur görüp otyr men bäş sany kamera dur iki sanjak adam üçin. Indi sen ýa gowudan kadrlary saýlap oturarsyň häzir. Edil şonuň ýaly. Bizde ýekeje kamera, elli sany dubl, indi bu tarapdan al, şony ýaman ýadadýada käwagt. Pikirleňem pytradyp barýan durun. Hä? Pikirleňem pytradyp barýan. Ýok, sen şol ruhy beribilmeýäň käwagt. Şo diýýän-ä, ikinji dubl. Şo bir gezek sen ikinjide gaýtarjak bolýaň, aý bile bolanok bolýada. Şo birinji, käwagt ýerde birinji gowulaý diýdirýädä.
Mende şeýle bir ýagdaý boldy ýagşy bilen. Indi näme internet ulgamyna men seredýän ýagşy iň myradyn men seredýän näme aýdymçylar Selbinka, Firuzanka seredýän. Ondan birden hem e, näme aktiwnost gaçdy.
Nätdiň? O gaçdy.
Olam näme sebäp boldy ýaňky täze zatlar çykdy, TikTok çykdy, ýene çykdy danym. Birazçyk YouTube'da zatdy. Interes gaçdyda, gysga-gysga zatlara adamlar neme ugratda, seredi ugrady. Onuň ýagşam näme, poçtasy ýokda gözüňe getir. Haw, poçtasy ýokda. Düşüner bilemok muňa.
Sagat gije üçemi, dördüň ýanyna çenli şeýle bir gyrlyşdykda, düşündirýän, düşün, görkezýän şeýdip, seret, Men, men allanym bilen seret ürübine, düşdaşak, düşündirýän dä ony, heý, bolar ýaly däl-le. Ondan sagat dördüň ýarym, dördüň ýarym, indi üçde üçe çenli sögüşdik, dördüň ýarymyna çenli gürlemän oturdyk bir-birimiz bilen. Soňundanam. Otyrsyňyz?
Hawa. Hä, wiý, telefonda däl, otyrsyňyz. Ýok, ýa, studiýada.
Ondan şeýdip, ondan gelibärik agam beki däde diýip, onuň story goýdy şeýdip. Äý agam bilen eýle ilki sögüşýäs diýip goýdy. Soň soň ýene-de ýaraşyk goýupdy. Şol ýaly ýagdaýlar bolýar. Boldy, uu, boldy, gaty gowy boldy. Bä, nemede boldy häzir aýdyp bereýin. Haýsy wideoda boldy? Öýkeläp çykyp hem aýtdym men. Öýkeläp çykyp aýtdym ony. Haýsy wideo bir wideo düşürmeli şol bir zatda. Ey, ýa no şuna bir doly maýda. Ha bir wideo düşürmeli men şyk gaýtdym men. Öýkeläp bolun. 5 günde. Sebäbi näme öýkeleşme? Näme halamadymy? Halamady ýaly şony. Halamady menem menem jedil edýän ne? Ýa şu şu ana naý şu gidýä şu. Aý näme nädýär? Hä! Ikinji palçy çykýar. Palçyň ikinjisi çykýar.
Şoň ssenariýasyny halamadyk. Şoň ssenariýasyny halamady. Hemme senem bardy ol nemede görüşiň öremde. Şoň üçin men men şu palçynyň bir bilen 2 3 arany tapyp alýan. Men men ikinjisini men üçin ýaman gyzykdy. Ikinjisi nähili?
O goýun, geçi, ýumurtga çakýan. Ýa şony halanok. Onuň ýaşaýy bilen ýylan gahrym edip, Aý, boruna, başga gün düşürersen diýip çykyp gaýtdym men. Ýüz beýle sögüşmedim-de çykdym. Telefonym onuň jaň etdi, almadym. Aý, bir, bir hepde geçdi, DK jaň edýär, diýdi. Adatdan täze näme wideo düşür. Aý, ýaşdan düşüriberiň zat. Onuň, aý, näme, näme diýdi. Men aý, DK bolýar-laý.

I özi geldi. Aý soň, aýaň grizin ýaly. Gel bir içerik girsene diwanaýynda saňa diýdi. Bolýa indi bärde diýme içeride ol diýdi. Aý onuň diý. Ýagşyň şon ýalak gowy taraby bar daraý. Gowy taraby bar ýagşy. Aýdan diýşim ýaly. Hormat goýubilýä.
Goýubilýä. Hormat goýubilýä edýäniň işiňe. Neme-de parahat hem şeýle jigisi. Paragadam edilýän edýän işlerine hem bir hormat goýubilýän bir şol ýaly tapawudy bar. Men ýagşy ýagny. Ana, ana şonda ýok ýa. Baýdagyny galdyryp durmaýan hiç haçan. Ýaman ol. Şoň üçin gowy görýän. Onuň güläýýädi. Onuň geçen ýene bir epis duşy ýaň ýakyn ol. Ýene şuny ýaly boldular. Ýene özjaň edip sesinem üýtgedýär ol. Köp bilýär ol ýagşy. Aý ýagşy köp bilýär. Men toba etdim, toba etdim diýip biraz. Sen ýaman ýer bedeli. Özüm gülýän-de. Onam özüm garaş. Özüm hem garaşýan oň jaňyna. Näme diýseň hem bile töreje iýip oturanyň-da. Ýüregi, ýüregim küýzäp otyr oň häzir. Işe ýogsa sen öz proýektiň bar, eýsem toýlaryň bar bilen gaga super bag. Men şu wagt ünsüňi bölýän. Ýöne bileje işen-dä, çüdügi çörek işeniň. Eý bir heýjan ederler diýip Bileň bir hili neme edýäň ol. Soň jaňňele ala, ala jaňňelle diýýäne bäş gün soň jaňňele onuň ýüzüni üýtgedip, Men toba etdim, men toba etdim. Äý ýagşyň bar-a, seni bar-a diýip menem söýeň ýanda. Nide sen? Ýanyňda häzir diýýäne gör maşyn edip barýaň-da. Onuň ýagşy şo gün Maşyny onuň gürleşdikde, ol aýtdy, Azat, çuň meniň maşynym ýokdy ol. Olam aýtdy, Azat meň üçin düýdi, men ýaraşdymmy, ýapmaly meseleni diýipdi. Menem aýtdym, menem şoň tarapdar diýdim. Ol häzir, ikimiz sögüşdik beýtki. Ýa men kiçilik bilmän, birinji jaň etdim, ýa sen kiçilik jaň etdiň-ä. Beýleki garşydaky ulumsyrak mundanam ulumsyrak oň akmaklygy bolýarda şu pulla gülüşli guwanç meniň şeýle men jaň edýäna prosta diýen sözüm bagşy diýemokda gülüşmeli diýen onuň olam şony küýsäp oturyn olam bäbegiň olam nemesi edip bören olam şoňa garaşyp otyr ondan soň başlaýar şol sungat diýilýär ýöne şoň ýaly bolýar sen bir zada başlaýaňa Mysal üçin seň bilen super bäbek edip duran bolsa şol Guwanç. Häzir şony sen meň bilen edip başlasaň ýaman döwülýär şol oglan. Ýüreginde şony özümde şon ýaly geçýär-de. Kyn şon. Özüm meň bilen mysal üçin meň bilen başlap soň başga ýerik öwrülse adam Ýaman erbet döwülýän eken. Men seňe diýip otyryn-a, Bekim. Men Guwanjy taşlamak däl-de, indi men seni häzir erteki gelende, men Guwanjy taşlamak däl. Men Guwanjy dopolneniýe berip toplajak bolaryn. Men o Guwanç meň üçin birinji, Bekim, dogry, kabahat-a. Ýöne seniň Bir nemäň uje ussatlygyň tejribäň guwanja gork bolup guwanja gork gerek bor özem diýä ýa diýän diýip oňa häzir men sen plan etseň ol plan etse onuň guwanjy ýeňillik döreýädä ýag şoň hemme maňa ýükleýädi organizatoram özüň bol ýagşy boljak ýa maňa men ýazýan oýnaýandyr şöyle gidýän üç zat mende diýýän maňa plan ýerini tap plan ýerini ol al etme diýýän ýagşy indi güýç organizator tutundy Indi maňa ýeňil. Kima? Döwran. Gaty oglan Döwran. Aman organizator.
Yo, Aman Yok, Aman aýderdi. Ýöne ýerli ýaşaýjy gerek bir organizator. Aman Balkanda. Iki bir bir bäri men girip çykmaýan ýerim bilemeli. Aw Döwran bärliň ýaşaýjysy, onuň bilýärdi. Indi şu an meni ýeňleşdi-de. Sebäbi sen Sen sana görkezmäne gelam gör gör diýen lokasiýa ner diýen. Hä boldy şu lokasiýa gerek diýen. Sebäbi özün özün hem bilen e, režissýor zat gözläp bermeli. Alla beki bilýän meni o düşünýändiňle. Režissýor zat gözläp bermeli. Operator operator režissýor baryp görmeli. Beki näýer bolýar, şu näýer bolýar, şeýdin. Ýöne Bek sen operator bol, bek bar diýmän sen aýdardyň aý welin meniň işim däl. Şon ýaly şu komanda diýmek bolada. Guwanç meň üçin häzir super bek Guwanç nomer 1. Bile başladyk bekki neme etmeli. Guwanjy häzir men erteki nesip bolsa Alla ýol berse eger bolsa men hakykaten arzuw edýän. Hakykaten arzuw edýän öz türkmen ine bekki men hakykaten gowy öz watanymy öler ýaly söýýän. Çynymy aýdaýyn bekki. Öler ýaly men Türkmeniň bir zady öz zady çykýara gaty begenýänow. Telekeçi bir zat çykarýamy? Meniň ýanyma şu Elin firma çykdow men Eline reklama edýän ýa bolan ýok gülkünç zat aýdyp berin. Elin sözi bilemokdym men Elin sözi Elin sözi bilemokdym şu ýaňky orus wagtynda ýaly. Onuň elime aldym-a aşagyny okamokda beh gowulaşyp gitdi Elin Elin. Orsça bilen. Orsça iňlisçe bilen Elin.

Şu wagt hakykatdan biz eksportda spokojno biziň zatlarymy türkmeniň çykaran önümleri gidişip bilýär daşary ýurtlaryň üçin begenýän begenýän. Täze zatlar türkmende biraz bolýarmy begenýän begenýän. Menem öz ýerimde bir zat çykaramda şu wagt kliplerimiz çykarýan emeli belki özüň çykarýaňa a senem ýewropa biziňkem gidişýär käbir şu wagt çykan gidişip otyr. Wostok kanalda gidýär olar.
Ýok.
Şoň hili gidişip bilýär indi bizem. Dogry dälmi? Indi operatoryň alşy zady gidişýämi gidişýä şo wagt kim bilen gidişýäni şo şo berýäs biz şöyle edil menem şo babatda diýesim gelýä edesiň gelýän zady menem özümçe täzelik indi şol daş ýurtdan deňänem rat çykarasym gelip dur edip bolýa gelişdirýämi gelişdirip bolýa.
Durmuşda ýitiren zadyň barmy?
Çynymy aýtsam agyr sorag berdi. Bar. Maşgala babatda aladam çykyp, näçe ýylymy ýitirdim-de, şol aladadan çöz-çök görüp, näçe ýyl ýitirdim. Ynha şol ýitiren zat. Döwde bolan pikirlendi. Döwdi.
Aýdene, diýip otyryn-a, şu maşgala abat bolsa, Allada bolmasa, sungatyň ýeňil gidýär. Şol şu problemany, şol ýitiren zatym, şol ýyl ýitirdim, näçe ýyl. Maşgalada galan zat ýok, nika diýen. Hudaýa şükür, Emraat gül ýaly.
Eger-de täzeden dogulyp, Noldan başlap täzeden doglup saňa täzeden başlaýaň diýse ýene şou biznese şu zatlara gelerdimi ýa. Gelerdim.
Başyndan girerdim özüm. Nebit gaz gowy dälmi?
Ýok.
Ýok. Beý diýmen. Gowy däl diýen manyda belki ýene çörek iýen ýeriň. Hemme zat gowudy. Men ussat terjimeçidim. Hiç kime men, meni işden çykarylamok, özüm arzamy ýazyp gaýtdym. Sebäbi men sungata gitjek diýdim. Ony-da maňa üç aý berdiler. Üç aý maňa srok berdiler. Üç aý maňa neme berdiler? Ýok. Otpusk berdiler. Üç aý Otpusg berdiler. Ondan üç aýdan gel, bize gyzyňy alýas diýdiler. Eger ugrukmasa. Ha, soň bir gir, toýa girkinem soň gitdi-ä ol. Geljek gümanyň ýok seň. Geljek gümanyň ýok, boldy men gitdim. Eger täzegini ynanarsadym, şo öňki ýitireninem gyzyma gaýdyp gel, men şo wagt ýagşy tüweleme, ýene ýagşa gaçyp gitdik. Bar neme ýagşy boldy-da. Otuz ýaşynda Ýagşy Goşunow diýip at aldy, men otuzda uje ýagşy, men Kyrk iki. Aman kyrk ýedi. Dogry dämi? Indi aramda tapawudy görýäňmi? Ýagşy bir gezek diýdi, Ýaman gynanýan-a size diýdi. Näne gynanýaň näme? Indi şuny ýaly, şuny ýaly uly adam. Ýok, Azat, men gynanýan. Şu başda başlan bolsadyk diýdi sizden başda bu wagta çenli biz üç sany komanda bolup biz hakykatdan bir üç sany neme bolduk diýipdi. Men käwagt güldürýän Witsin, Morgunow, Nikulin. Şu üç diýen indi ýagşyda kim diýäde sen kim ol kim ýaýda. Aman Morgunow. Çişik. Sen ýagşy naýynjar Witsin diýen. Men Nikulin diýen. Waý bary ýok ol diýen Nikulin o. Ýok. Sypat boýunça diýän, men diýän, ýumor boýunça sen Nikulin bolaý diýän, ine seň naýynjar, hakykatdan bar-a naýynjar, bu tibo witsin-a, hakykatdan seredende hem gülýäň hem ýeňiň maňa sypatyňa, men ony edip bilemok, menden, menden naýynjar bolmaýar, hiç kim.
Şo başda başlanda tamadalary zat tanaýadyňmy? Ýa ýöne tanaman sungatda hiç kimi tanaman ýöne girip toý poý başlaýberdiň. Diýjek bolýan tanyşlaň badymy öwreniň. Hiç kim.
Hiç kim. Beki dogry meniň üstümde öldürýädim. Hmm. Başda başlanda. Türkmençe hem o diýen ýene. Hmm. Şimdi olur. Yönü yeniden. O ors toylara ona iyiydim ben. Onlara iyiydim. Yönü o tarafım vardı. İngiliz ne rahat geliyor da. O at men. paşyrdaýar. Diňe iňlisçe bilýän adam ýa-da daşary ýurtlar tosta çykýar welin, terjimesi bile çykýar, terjimesi oturyň gözüm terjime eder niýe ol? Eý waý diýerler. Ýöne Burkistan söz däl iňlisçe dilde, Burkistan söz bileňok diýen hakykatdan bilýän şol psihologiýasyny bilýän. Ondan şonda o boldy. Şu toýdan ýene bir toý alyp. Hawa, galyp gaýdýardym. Iki toý, üç toýam alan wagtym boldy. O bolýardy. Onuň Soň özüme bir şert tutundym-da, Eý, şunça dürläp seň türkmençäň gowy däl. Özüme şert, iyi ugradymy men. Şu wagt ejem diýýär, Azat, seň başdaky alşyňdan şu wagt gelşiň, bu wagt sen doly türkmen diýip tutýardy. Aý ejem gorkýardy, sen ors sypat, wah, ors sypat dogry. Ejem men diýýär, gulakalka takyp saçym kraslap gezip ýöremokdyma diýýär. Onda seň diýýär, beýniň şo-şoňa ýanýardy diýýärdi. Men aýdýan eje, ýöne hakykatdan ýene bir tarapdan Indi ýöne şo wada men türkmençilige gyzyklanýardym. Türkmen, türkmen, men türkmen, men türkmen diýip ýöne tutýardym. Indi şu wada ejem aýdýar, indi begenýän oglum diýýär. Sen aýlary türkmen etdiň diýendir bar-ow, aýlary gelin edip orap, nädip etdiň ony, aýlaryň moýnuna nädip etdiň men aýdýan, aýlardan beýki sýomkada, Birje gezek e, nesip bolsa sen häzir e, planda bar indi altyda nesip bolsa sen üçin plan. Sen şonda görersiň aýlaryň içi men aýlary dalap iýen. Gygyrýan maňa türkmen gelin gerek diýen. Maňa o beý diýjek bolam hazam beter ereme hazam men näde görünjek görme diýen. Adaty türkmen gelini gerek maňa diýen. Onuň şon aýlary ýerine ýetirýär şon hakykatdan. Ýöne o dili äýbeni. Käwagt aýlary ýene oýnamaly men. Gynaçly, gynaçly ýa-da dramatistik rol oýnamaly. Zordan saklaýan ýa-da ine Azat. Sen nirde bolduň? Edip soramaly-la, naprimýr. Ýa Azat, sen meni näme üçin beýle görkeziň? Ýok, Azat. Seni men görýärem. Diýdi Hudaý. Maýa görgüli Azuçkada ses berende Maýa görgüli Aýal zat näme diýdi-aý bu ýerde diýýär. Maýa oňa diýip gülüp bolýar. Maýa gülüp bolýar täze onam Maýa ruh berýär. Onam biredekden öýde düşürip otyr. Maýa indi Maýa uý Maýa-da düşdi. Bäşde Maýa-da düşdi we Maýa oňa düşse indi şo problema oň sesini ekebi bermeli. Ýa-da oň sesini azajyk üýtgedip neme etmelimi. Indi Maýa bedenip otyr. Aýlar, Maýa gürläp oturan Aýlary diňleýä-diňläýdi-de, Eý, meni gürleýänmikäm diýýä-de şu taýda diýýä. Maýa muňa seredip Maýa gürleýä-de, Meni gürleýän ýaly bolup durun-a diýýä şon ýaly. Indi Maýa-da girende gowy girişdi. Olam onda Amanyň aýaly bolup oýnaýar. Bäşdi. Haýsy şu wagt haýsy ta özüň ýaly kärdeş tamadalar bilen araň gowy? Hemesi bilen gowy duran has golaý. Menä Begenç Sahatow ýanyňda köp görünýär. Begenç Sahatow,
Begenç Sahatow ol şu super bäbä başdan, başdan Begenjim aýtdy Azat, menem al diýipdi. Ondan O nimede-de bar. Ýagşy aýdymçy bolýar-a. Hawa, toý gürleşmez.
Awansa, awansa al mana yzyma ber diýýänmi? Onda-da bar. Begenç, Begenç nima, Ibit Diýip, edil dogan okaýşy. Şu wagt men sungatda iň köp gören adamym iki adam, Ýagşy, Aman. Super, hä, Aýlar. Aýlar, ana şol. Begenç ne, öz toýlaryndan Begenç ne, Talam-Terek, ýöne hiç kime men konflikte girmejek bilen. Meniň arabir ki, Ýutubda, tiktokda oňlan oňa sögüşip käbirleri edýädä oňlede men şony halamok diýmek. Öz aradaň erkek ýaly jaň etde ikimiz ýutubda gezişme alla beki gelsene gel çaýyň başyna şu taýda gyrlyşaly depişeli sögüşeli soň düşünişdik däl boldy geliň çaý içeli. Kommentariýalara hiç hili jogap beresiň gelenokmy mysal üçin sögüp. Berýän käwagt.
Käwagt gahar gelýän kommentariýa berýän. Pozaňok berýän.
Ýok pozamok pozamok poz maýas etmä waşe ýok gerek kelle ýok men berýän ýok kommentara jogap berkä ýa nerwim oýnaýanda ýerde ýada şoňa berýän so indýana soňky döwür berem o bolýala edýän gidişmeýän edi näle bolýa ýa şulen sen gördüňmi hemmesem görendirle tik tokda brat çykdy tik lap stoluň üstüne gülýäs ýagyş gimiz. Gördüňmi şony? Ýalaş story näme diýerler? Bilere görensiň ýa TikTokda. Ýaş ikimiz tik love storyda bolan wakalary indi şeýle bolýar. Şeýle sagdyn görkün. Şonuň üstüne güldükde biz hem şeýledik, men hem şeýledim. Aý o käbiriniň kommentariýasyny görýädim. Kim özüňe kim öýdýäňiz? Eý, men özüm üstünden güldüm. Men planyň üstüne diýme. Umuman alynýar-da love story, umuman alynýar. Emeden. Käbir anlar diýen eý bir gül käbir gül. Ýöne edil käbiri ýazýa. Eý waýeý diýip bir gyz ýatyr. Eý waýeý bu ýumoraw beýdip kabul etmäýiňdä. Ol hemmesem şeý diýer diýip. A käbiri ýagşy indi men saňa ýüz tutmar. Wagtyr nämäre. Şon ýaly ba bir azajyk nemeler bu. Ýöne men indi jogap beremok ne bolýar. A özüň wideo düşürip Beki bilen söýüşelim. Beki, Muny etseň bolna. E, men ony alamok, Beki. Ýola, öz araňda, onuň gürrüňi öz araňda galsyn-da. O bolanok da. Meň, ol meň pikirimçe, men hiç kimi tankytlamok, Beki. Meni tankytlamana hakymam ýok. Ýöne, meň pikirimçe. Erkek ýaly gürleşeli. Gel, jaň et. Gel, şu taýda, şu ýerde gürleşeli, soň ýaryşarys. Men ýaryşmagyň ugrunda. Men, menem dama. Men näme diýsemkä, babam paýhal bir söz öwredýärdi-de, Duşmana dost edibilýän adam, Şol iň güýçli adam bolýandyr. Atly gelýän, ýaragly gelýän adamy soň bileje çaý içip, içdirip bilýän bolsaň diýýär. Senden güýçli adam ýok diýýär. Şo söz meniň kellämde dur şol.
Şu zatlardan başga hobbiň barmy? Terjime edibilýäň. Režissýor, ssenarist, ol, bul, aktýor. Ýok, zatdan başga meniň wagtym ýok belki. Näme hobbim bar? Meniň çagama wagtym ýok käwagt. Öýe gelýän, öýe gelýän, ondan öýdäki çagamy Ýöne öýdäki kiňim bir nime, nime erbet häsiýet etdi wa. Erbet diýip, gowumy häsiýet? Ýat diýdi. Ýelen maňa tudurma diýen, ýelen meni tudurma diýen. Aý boldy. Ýelen Gözüňi açýan ogluň bar. Spesialny getirip goý. Turuberdi. Spesialny getirip goý, men ogluňa üns ber diýip.
Indi hemme interwýularda daşynda-da, daşary ýurtda-da, bizde-de şu sorag berilýär-de, güýç nämede diýip berilýär. Ol biziň sözümizde ýa pylanyňky dällänim, opşy bütin hemme nemede Ýa-da yzyndan sorag berişen bolýarlar, ýa-da güýç nämede diýip soraýarlar. Indi seň pikiriňçe güýç nämede? Menä Merdan gepleşigine çagyranda güýç nämede diýende ynamda diýdim. Sebäbi ynanmasaň, bir zada ynanmasaň baryp bolanok-da, menä ynamda diýip özüme şony neme edýän. Mysal üçin Alla ynanýas, kameralara ynanýas, bir-birege ynanýas. Düşýäňmi? Ýaşaýşa ynanýas, iýen iýmitimize ynanýas. Ynamda diýip menä aldym. Indi özüm. Indi sen näme diýip pikir edýäň? Güýç, güýji nämede görýäň? Eý gowy soru goýaň. Indi men i edil güýç diýip almaýyn-da, ne güýçli adam nähili diýip sorar menden. Indi men şony şeýdip alaýyn. Güýçli adam. Meniň pikirimçe, meniň gözümde güýçli adam puly bar, güýji bar, Arkasy bar, edil şo babatda islendik adam bilen ulumsy gürleşmän, edil özüň ýaly gürleşýärä. Şu güýji ulanman, garşydaky şoň ýalňyşyny görüp, öz güýjüni ulanman öňürti düşündirip bileň, düşündirýär, şony etmeliň. Gysgaça birje sözde aýdyp bolýar şony. Näme?
Adamkärçilikde.
Adamkärçilik.
Adamkärçilik. Men öň taňa bol diýip ýalynda şol. Inçeden inçe. Başda sen adamkärçilikde diýip onnoň yzyndan ony düşündirmeliň ol. Ters kan etdiňdä bolýa olam bolýa. Dogry seň pikiriňçe güýç adamkärçilikde diýäňde dogry pikir dogry pikir olam dogry. Adamkärçilik.
Meniň sözüňem bu ynanmaly ynanmaly. Hakydan bir-birine ynanmaly. Bir. Eger ynanmajak bolsaň ynam ýok bolsa ýerde hiç zat ýok burada. Indi ýene bir zat bar. Şu wagt tehnologiýaň ösmegine näme sebäp boldy bilýäňmi? Şu tehnologiýaň ösmegine. Näme sebäp durýar? Men saňa sorap berýin. Adamkärçiligä däl diýen bolýar. Ýok. Ylym ösýär-de. Ylym.
ýaltalyk ösdürdi. Näme üçin aýdyp bereýin? Hä, tehnologiýa nämäni ösdürýär diýýäň? Tehnologiýany ýaltalyk ösdürýär. Tehnologiýa nädip?
Ýok, ýok, tehnologiýany ýaltalyk ösdürýär. Ýok, seret, bir zat bar. Islendik zady dogry peýdalanmaly. Islendik zady dogry peýdalan. Maşyn, mysal üçin, maşynyň bar-a, dogry peýdalanýaň, barjak ýeriňe çalt barýaň. Şu ýa samolýot dogry peýdalanýar. Mysal, hemme islendik zadam dogry peýdalanmaly. Şu maşyny näme üçin döretdiler?
Şu aýagyňy ýadawlyk bermek üçin. Uzak ýola gidende şol. Indi seret köpräk maşyn. Ine biz köpräk maşyn sürýäs-ä. Onnoň hereket az bolýadanym gije biraz bir nemeden bolýaň ýa zala gatnamaly dopalnitelnyý üst goşmaça bir zat hereket etmeli bolýaňda. Düşýäňmi? Indi diýjek bolýanym islendik zat çykanda şoň gowy tarapyny erbet tarapyny ölçäp ondan hödürlenýär-de. Ondan ony, mysal üçin, erbet tarapy on prosent bolsa, segsen, ýagny togsan prosendem gowy tarapy bar diýip hödürlendi-de, goýuldy seň öňüňde. Sen ondan başga, özüň günäkär şoň on on prosent tarapyny sen özüňe möhüm etseň.

Nähili kartoşka? Diňe şu goýaň. Hä sen birje diýdiňmi diýýän. Men men ony skowrodkany dolduryp kartoşka iýýän. Ol şol krahmalyň hasam beteri ol akly ýetenok-da şoň. Şoň ýaly peý ýaňky diýşiň ýaly bolýar. Hakydan peýdalanma. Bilmeli seň bir näçe gerekdigini bilmeli. Ol köp iýmek, köp ýaňky maşyn ulanmak şo zatdan bir Näme diýýär bir ramkasy Düzgüni diýýär, bar, düzgüni düzgüni. bar, Hawa. hawa, limiti bar. Ne mum awtoulagy mysal üçin altmyşdan sürmelimi, sen altmyşdan sürmeli. Düzgüni bar. Men altmyşdan sürýän.
Hawa, umuman diýende, hawa. Men ine dogry men, men radar maňa ýylda bir gezek gelýändir, onuň kän gelenokdyr. Sebäbi men altmyşdan men dogry düzgünde sürýän. Hawa, indi diýjek bolýan TikTok-my ýa başga ulgammy, e, tehnologiýamy dogry peýdalansaň, Ilon Mask dogry peýdalanýar a. Hemme zat elinde. Nirde gezip ýör? Tik tok näme üçin dürüp bilýäňmi sen? Näme üçin çykan? Indi men aýdyp berin bir saňa açyş edip bereýin. Hytaý tik to Hytaý tik togy çykaran şu alym üçin çykarany bilýäňmi? Tik togy. Indi Hytaýdaky tik tokerler Diňe ylym zatlar goýýandyr. Hytaýa gitseň, Hytaýda tik dolan soň ylym zatlar goýulýar. Bizde tik tok näme üçin goýulýar? Bizde däl, tuş başga dünýäde näme goýulýar? Diňe heheý, heheý şo bolýar. Ylym. Ana dogry peýdalanýar.
Ana olar dogry peýdalanýar.
Sebäbi men Hytaýda okadymda, Hytaýda okamda. O ninji da zunghua, wo jiao wa za.
Şonda bize indi öz ulgamymyzdan-a, telewideniýe ulgamyndan. Şonda diýýärdiler, Biz diýä gepleşikleri bir sagat şu wagt epesli wagt bolandyr biziň gepleşigimizde şuň başynda minudyny görüp görmediklerem kändir şu wagt gepleşigi köpläýdi olar näme ni öňe sürjek bolýan ekenler şo wagt bize diýdiler biz QR kod goýjak bir minutlygam şo gepleşigi goýjak bir minut bir minutdan hemme gepleşik bir minut i aşagynda QR kody bolýa

Akmyrat.
Akmyratmy? Hä, tüweleme. Onda Akmyrat bilen dostlaşmaly-da. Şo, şoň bilen arasy. Bolýa, Akmyrat nomyryny bere, oň bilen gatnaşmaly bolýas biz.
Azat, sag bol, gepleşige. Gepleşik nesip edende nesillerimize galar, seni tanamaýanlar tanar. Nesip bolsa. Hawa, ýyllara galar nesip bolsa, garrarys nesip edende. Garrasa çagalarymyz, agtyklarymyz, çowluklarymyz görer. Gowy bir terbiýe beriji gürrüňler gürledikmikägä diýýäs. Ýaňky diýşim ýaly, biziň sözlemimizi dogry peýdalanarlar.